Mata duree walaloo kootii abbaa koo himachuu yeellee jedha. Assalaamu alaikum yaa jarri ulamaa ummanni kan keenya sinittoo haajoma yoo sin keessan jirre ardiin dukkanuma kanaaf sin waammatan ijoolleen daa'imaa kunoo daa'immantu sinittoo watwaatu yaa ulamaa sammuun kan keelmii baatu Yaada idaa haadhaaf biyya keessa yaatu, yaa dureessa qarshiin kiisii si ulfaatu, yaa qote bulaa saan foon haadhaa ol nyaatu. Mee maaluma heegda yoo yayiin nu nyaatu, yayiin wallaaluma mataaltan nu baatu. Nama gaaffii keenyaaf deebii gaarii laatu, sina taasifatu gooftaan kaali guutu. Kanaaf yaa ummataa itti hayaannu dafne, isa dur fuuldura seenee duubatti hafne. Jabaannee haa fiignu ija nu nuuffanne, warri dur fiiga sun nu gatee akka hin banne, jabaannee qaqqabna murtii jabeeffanne. Rabbiif liqeessina, silaa kan saafuune. Kan isinitti himuuf manaa isin waammanne, nuti daa'immantu iyya dabarfanne. Amaanaa Rabbiiti, akka nun daganne. Utuu nuti Rabbitti Qiyaamaa hin himanne, muudaaraa dafaati, wanta nu hawwine. Mee rakkoo ijoolleen xiqqoo isinii hima, daqiiqaa muraasaaf maaloo na hayyamaa. Nuti warri ijoollee, ammallee daa'ima. Biqiltuu keessanii beektu mitii lama. Biqiltuun dhaabbate maaliin kunuunfama? Bishaaniin ta'uunsaa shakkii hin qabu hama. Maarree ilmaan keessan daa'imman Islaama. Kunoo bishaan dhabee goggoguuf adeema. Maaloo nu qaqqabaa ariifadhaa jama. Bishaan nutti naqaa ilmii diini Islaama. Kan ittiin lalisnu bishaan ilmii caalu. Hin dhalatu yoomuu hin argamu maalu. Namni qalbiin isaa waa fuudhee madaalu. Sababa ilmoo isaa jannata akka dhaalu. Waanan jedhu kana fageessee halaalu. Yaa abbaa ijoollee tanoo lallabe. Maaluma isaa qabaa yoo na jalaa qabe silaa kaatan hime si argachuun dhabe erga har'a rabbii walitti naa qabe rakkoo ijoolleen himaa waan mataa nu qabe dhiifama naaf godhaa yoon karaarraa dabe. Maaloo yaa abbaa koo maaliif natti dhiifta yayiin wallaalumsaa na fixee maaf ciifta nyaata ni nyaachifta huccuus na uffifta

Yoo si na gatte immoo eenyu abbaa naa ta'a? Yoo na barsiifatte waa'ee diinii kooti akkan kufee hin hafne lafa gogaa irratti mindaa itti argatta Rabbiin fuulduratti badhaasa fudhatta jannata keessatti. Garuu yoo na gatte gataa waan hin mallee ati kan eenyuti yoo naan jedhan illee maal jedheen himadha dhoksachuudha malee abbaan koo bittuu kan bakkeedhaan galle kan deebi'ee hin laalle adaba ijoollee Sigaaraaf jimaafaa kan masjiida hin galle, kan masjiidaan oolu akka waan wal lole maal jedheen himadha nan dhoskadha malee amalli abbaa kootii yoo akkas fokkate yoo inni na barsiisuuf qabeenyaa qutate waan hin taaneef baasee waan ta'u dhorgate na argatee ka'ee daandiirraan nagate yoo inni haqqii warraaf ilmaan isaa dagate Yoo namni kan eenyuut jedhee na gaafate nan yeellaa hin himu yoo maalillee taate. Kanaaf yaa abbootii jabaadhu jabaadhu akkan gaafa duute maqfiraa siif kadhu akkan aakiraatti shafaa siif godhu. Akkan duniyaattis qidmaa kee baradhu akkan si kabaju akkan si jaalladhu bakkan itti deemee beekumsa argadhu jaarsa madrasaatti jabaadhu hirmaadhu hammumaa jalqabi waan qabdu darbadhu yoo kan diddu taates deebii qopheeffadhu. Gaafan Kaaliqatti dhaqee si himadhu, gaafan qisxii Gooftaa keetti dhiyeeffadhu, har'aaf ammanuma waantan siniin jedhu, nama taa'ee argu Rabbiin nu haa godhu. Maqaa koo yoo feetan ani Asraari, hifzii Qur'aanaatiif akhlaaqa gaggaarii, Rabbii keenaa kadhu mooticha jabbaari, nutti haa dhangalaasu ilmii akka baarii, ijaanis gurraanis akka arginu gaarii, yaa Rabbi yaa Allaah ati nu gargaari, Jamaa kun Mubaarak Muhaadaraa gaarii. Wassalaamu Aleykum Warahmatullahi Wabarakatuh.